Aa, naende ne rigoro rinde ritang'ani Monday, rituko ria kane fourth, omochinini bwe rigwata March, aa. Amagacha emerongo ebere na ebere na ane, 2024. Nabo tobwenerete goteba chitariki igo ase ekegusii. Igo bari mwaboria. Rituko eri igo ntagete korairaneria amabori abere atato aya atoikeire ase okorigereria omoroberi oyo bw'enogo yaito. Ah, naende nengaki ende minto mwanyagetinge ase Enogo TV. Tokoumerana ase ebioroki mang'ana ebi, gosemania.

Goika omanye na omwenori ning'o, okwenora ninki. Erieta mwachaka gotu go- go- gotumia ri- erieta togotumia mono bono, ogokonya. Iga egento eke na chaka oboru mwenori, ogokwenora, igo keng'ana chaka oboru mokonyi okogokonya. Ko ekero omogusii are gokora iga, gose are gwatoka iga, igo nkero agokoreire atagete kogotebia na onye otakorerwe igo kanga agwachandeka, kanga kwanyora emechando. Igo bono is kind of appreciation. expression, ng'a chago'mboru moinori ogokwainora bono kwainoirwe igo gwakonyekire igo mbuya ore bono. Iga ase oria oboria omogusii nabo are gwatoka igo ekero agokoreire egento ekiya naende giakoinoire, kiagokonyire, kiagokorire omonto. Aya oyonde oino namboretie ng'a. Omokungu omotang'ani bwakaneire chiombe ko bagaetana nomogaka oye, akairana sobo na abana, bono omogaka oyo oye okure, aranga gocha komotindeka pi, inki gekoba? Egento egetang'ani agwo mbuya gwachaka Ribori riao na omokungu omotang'ani. Eyio ekworokia ng'a oyokabere nakorete ki? Naro. Naende oyo onye oyokabere oroo naende obwate abanto mang'ana nara oria kiarange gocha komotindeka igo ataka gosaria oboiri boria bwaere pi. Aba abana mbache komoboria amabori atari make. Ko, onye osaririe oboiri ekiagera gotamotindeka igo tamotagete, naende igo nkero batasonsoranete, naende eki nkemochande nabo gekomobera nere buna etang'uche. Aa minto mwanyagetenge kiarange gocha pi. Oyonde nabakomotindeka, gose abagaaka b'egesaku, abagaaka b'erieri riaye, abagaaka n'eamate, nabo bagobeka egeikaro, batebe ng'a ng'aki agotindekwa. Igo tari na goika ache onye tatageti, yaya, monto tanyara kobetererigwa gotindeka monto. Inyora ase omogusii ogotindeka omonto kwabwate eng'encho enene ekiagera n'inheritance, inheritance. Ah, ekwabwate eng'encho ekiagera oyo nomonto ogocha komenya bwogo naende agendererie egesaku kiao. Bono oyo ochire nabana bonsi. eh, igo tatagete mogaka oyo osira atware gesaku, ko omogaka oyo osira nagachiete akanyora omong'ina onde, totebe nyamesanchu. Inki? Nyamesanchu nabo akomotindeka? Ki mobucha aye bwachire pi? Nabo ere igo minto mwanyagete inga. Naende oyonde agatoboria ng'a ekero gwakaneire omokungu. chiombe na ng'ina na ng'ina tari moyo, ng'a okoreta obokima abairi na abange, chikamati chiamo abo ng'ina, abanto korusia obo ng'ina nabo bakwe abang'ina bakwebeka amo, barete obokima ekiagera. O- o- enyuomo onde arenge yang'ina monto bweka enyuomo oyo yarenge yakera omonto ase erieri eyakera omonto ase maiga yakera omonto ase community eywo ase omonto amenyete omogusia igo mbaro oo bare ba bare ko- koira ribaga riria riang'ina bareta obokima bamekie celebration barosia omoyegoba enyangi yabo. Igo tokoboa buna ng'ina taiyo ng'a ogocha koretwa obokima. Aya, aya ningenderete kobaerera. Oyonde amanye koboria ng'a indie omonto agocha ochaka korokwa omogaka gose omong'ina ah ki kwanyorire abanto, ki kwanyorire abanto. Na abanto abao banyorire abanto, aye bono kwarokirwe omogaka. Ninche ng'erere eh, e- emiaka gose amatuko na orogendo rwa omonto, tomanye omomura, tonya- tomanye omosacha, tomanye omogaka, tomanye amarieta tokorokwa buna tokonya kogota. Ekiagera naro, ayio naro ayande twebire buna abagusii totari koya kwana ase chingaki na naiga ase eng'encho atari gotumeka ase chingaki nabo okonyora nachakire koirwa ninche nyaerere ng'ora. Oyonde akomboria igoro ya seasons yaani Emetienyi y'ekegusii. Emetienyi y'ekegusii nko buna nagochakera rero, nagochakera iga, rigoro ria rero, igo ne rituko ria rero, eh, rigoro ria rero, ritang'ani, monday, toigwanaine. Aya, gokorwa rigoro ria rero oche omochinini rigwata, month of March, ochiche amagacha abere emerongo ebere na ane, 2024. Igo twatebire chitariki chie rituko ria riarero. Omogusii are kobara emetienyi ao ao, January na omonugu nobare ma riete, rigwata, ninche mbarobererie aywo naro mbaretere. erinde tonyabeke buna abwenerete koba, nonya ne chikalenda ngotoka chire chi'amang'ana aya minto mwanyagete inge. Na abagaaka b'okoegerera ekegusii basokirie bitabu bibere bitato bikworokia amang'ana y'ekegusii. Buna bono nkero oo, onye gotagete komanya chimbu, emeyega, na amang'ana ande igoro y'omogusii, gekorokwa omogusii. Eki, omogusii ah eke ekerikie no okoegera ekegusii association, naende ikegokwanera oboroso, chinyangi, na emeyega ya mwanyagetinge. Oise gokenyora nabo gekoragosemia ake. igoro yomogusii, naende eke rikire ekegusii. Bono nainwe sikagu ebwa e- i- inchuo amo ase eng'encho omanyete egesongo, naye okerike egesongo erinde abana bago abwo otatagete bamanye ekegusii, bache komanya oboroso, chinyangi, na emeyega ya mwanyagetinge. Iga erabe buya mogusii. Naende ekende nkero giasokire, ekero ki tinkebwati aa, gekorokwa amariogo aito. Eke kia amariogo aito igo kegokunera amario a- e- e- a- a- amarwaire a- omogusii na ase obomenyo bwaye. Amarwaire naro oyio omogusii otaeire nyagitari abwenigwe. Lakini akobwenerwe nebinto buna amarongo, ne ebinto buna obwesibie, ne emetegete, buna bono ebiriri, buna bono amasangi, ayio omanyete namarwaire, nabwate chinchera chiaye chia okorwarigwa, na amarwaire naro oo buna aya abana, emenwa, esese. esosera aye onsi pi, na akwaneire, na emete ekoyarwaria. Igo abagaaka mbai mbai mba ninche mbarete babere batato baerere ng'a ng'aki ebitabu ebi bikorikwa. Minto mwanyagete inge nkorengereria ase rituko ria rero, ase rigoro ria rero, nabeire nkoiraneria. amabori aino, na inganyete nainwe mong'iranerie ayio nababoria, ayio nababoria mong'iranerie. amang'ana naro akonya koba gusii totabwenereti gwanchera nabe. Buna bono, ng'aki omosacha agokora eng'ombe omokungu. gose engoko, gose esisi, gose embiro emete, gose eng'unyera. Mbosoku ki obo omonto buna aya akorete ase efamiri? Omogusie enchera amenyete, ebinto mbire otare gokora otigwe omenye oo. Neki nekemo kiabo. Nekende nogotibonga abana abake. Twaigure nkumasika ng'a bagaka mbakare oo gose mbamura gose mbasacha bakare gotibonga abana ba abanto. Ase ekegusii aba na abanto bata ba basaregete. Obwo nobombochio. oboriri mh, obwo bono nokoba omoke ase obongo, minto mwanyageti ng'a banto buna aba ntokobaegerera nachiabo oyoo gose oyo omino. Ekero omonto akoenda mamincha yerichiko riabanto kimwanyabanto, monto oyio igo tari monto. Ore mwanyabanto, igo igabwenerete oruusi gwoo ase mwanyabanto, ekiagera itogokora ebinto biekemwanyabanto, tari gokora ebinto bite bire mamincha y'amachiko na emegiro y'omogusii. Minto mwanyagetinge, ase Enogo TV, ntoe tokonya koegerera na gosemania igoro y'obombochio bwabeire. ase obogima bwaito, chinchera tomenyete, chingako chiaito, na boroso bwaito, buna mwanyagetinge kanya gotorigereria na gotobwatia ase Enogo TV. Oyo nomwarimu obino nyambane. Mbuya mono.